Snoop, fuq xiex l-iktar li taħseb matul il-ġurnata? Fuq is-sex. Fuq xiex l-iktar li taħseb matul il-ġurnata? Fuq xej, men. Relax ħassa, men. Fuq il-homework, men. Kif għanamlu l-flus? Business! Fuq xiex taħseb l-iktar matul il-ġurnata? Eh, Tox tistħi. Da mux la. Le mhux laj. Se niekol. Eh, se nara film fil-għaxija xi ħadd hekk u jien naf. Skont riċerki tagħna, aħna skoprejna li l-irġiel jaħsbu fuq xi ħaġa kull ħames sekondi tal-ġurnata u di xi ħaġa naħseb taf x'inhi inti. Taħseb li hu vera. Jekk ikollu għadda bħalek quddiemi mimni. Kull ħames sekondi. No, le, mux daqsa kummal. Veri. Għametek għandi ġifir. Għak il-qas. Raġel jaħseb iktar minn marja fihom daw l-affarijiet. Jien naħseb il-nis iktar jaħsbu. Efem, saqsi li la. Naħseb marra aktar u. Għal għandek xie esperienza partikolari. Għandi xie esper. Le ġifir. Le, le. Għandek xi fantazija partikolari? Ta' Walt Disney jew? Jien naf tkun xi waħda bjonda bħalek hekk. Tifhem jekk iddaħħal il-karattri tal-Walt Disney fil-fantażija tiegħek. Eh, ma nafx jien. Ikolla bini ħamra. Okay, think I'm so honored. Oh my god. Taħda ta' nerd, sex, sabiq, tkun ta' nerd, jew ta' xi mejdek ukoll daw. Għandek xi fantażija partikolari?

Matul il-ġurnat. Fuq il-flus. Paċe fil. Jek fost il-ġimgħa għal iskola. Iktar ħaġa naħseb fuq matul il-ġurnata. Kif ħana qalira żejda jena. Veru li l-irġiel jaħsbu fuq you know what it is. Kull ħames sekondi tal-ġurnata, is it true? Ija. Eh, miex kull ħames sekondi, la, la, miex. Naħseb iktar jien. Kull kem taħseb? Ħin kollu. Taħseb kull ħames sekondi. Ġelek għaxar sekondi għawek, manti. Ek naħseb jena ta' Kemm huma fitti u daw? Ejja, ħafna, ibda minn da. Mux u kien jgħot jiġi warajja. Oqote! Raġel jaħseb iktar minn marra f'dil-ħad. Le, ma rinżjak naħseb. Hard kore nisallum. Jorbtuħ ma s-sodda jisawtuħ bil-frosta minn kolla xmez. Okay! Ma ma ma jien ma nistax ngħid għax jien m'iniex mara. Nista' naħseb jirbħonna naqgħu fiha din. Taħseb spjegaliha. Għax aħna inżommu għalina u jaħsbu li qed naħsbu ħafna affarijiet in-nisa. Mentri n-nisa jkun qed jaħsbu iktar minna, jkun qed jaħsbu x'qed naħsbu. Mentri jkunu qed jaħsbu li aħna mhux qed naħsbu. Isma' ħa nagħmlu ħa nagħmlu it-test tal-istopwatch, ok? Kull ħames sekondi ħa nsaqsik x'inti taħseb u trid tgħidli l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħok. Mela tlaqna. Ħa mmur niddeverti. Fuq xi xi taħseb? Fuq il-karozza. Kemm hu bil-għaqar hu? X'qed jgħidu n-nies bija bħalissa? Għad naħseb jien daħna men. Fuq l-eks bħalissa. Fuq l-eks joħosra. Għandha karusa jew le? Komplikata. In a complicated relationship fuq Facebook, hux vera? One, two, three. Fuq xi xi taħseb? Fuqek. Nisa, lob speċjali. X'inhu dan lob speċjali? U kieku taf. Fuq xi xi Fuq xarek. Fuqek. Fuq xi xi taħseb? Fuq saqajk. Għalli naħseb fuqek, ta?